מיט א אינהאוז דיזיינער, און יעדע זאך קען דיזיינען קאסטום, אונז האבן למשל, אינהאוז דיזיינער, יא, קיינער האט דאס נישט, סאו יא, אונז האבן דא א פול טיים אינהאוז דיזיינער, און, וואו, דאס איז שיין, סאו יעדע זאך וואס אונז האבן דא איז אליינס דיזיינט פון אונזער אייגענע קאמפאני. וואו, וואס הייסט, האסט א אינגערמאן דא אין סטאר? אינגערמאן דא א גאנצע צייט, און ער, יעדע חתונה וואס קומט אריין, ער געט זיך אפ מיט אים. לאמיר זאגן איך וויל צולייגן עפעס דא.

אלע מינע טשויסעס, אפשענס, קאלערס, דיזיינס. אה דאס איז די אפשענס. דאס איז איינע פון די סוואטשעס, יא. אזוי ווי פעינט? אזוי ווי פעינט, ממש אזוי ווי פעינט. סאו דאס איז, איך קום אריין, לאמיר זאגן איך בין א פרישע חתן, יא? אקעי.
איך קום אריין, איך האב דאס זייער ליב, מורא'דיג, לאמיר זאגן איך האב דאס ליב. אקעי. באט איך דארף עס א אנדערע קאלער, גיי איך אריבער דאס? קענסטו דאס האסטו א סעמפל פון סוויטשעס, קענסט טשוזן עניטינג וואס דו ווילסט, מען קען ארום טשעינדזשן, מען קען מען קען טשעינדזשן אפילו אויף אזוי ווייט אז מען קען אפילו ארום טשעינדזשן די גאנצע דיזיין, ס'איז נישט נאר די לעדער מיט די זאכן, סאו לאמיר זאגן דו ווילסט עס טשעינדזשן אן א אנדערע וועג, דו ווילסט מאכן עניטינג וואטעווער קענסט דיך נאר אימעדזשענען, קען מען עס מאכן. סאו דער דיזיינער האט א פראגרעם, יעדע זאך קען מען טשעינדזשן, יעדע זאך קען מען צולייגן, אראפנעמען. Wow! אין האוז! אין האוז! אלעס איז אין האוז! אלע טשויסעס וואס איז דא דא, די אלע טשויסעס דא דא, ס'נישט נאר דאס נאר דא סאך מער אנדערע זאכן אויך וואס אונז האמיר, אונז האמיר אלע מיני וועלוועטס, אונז האמיר אלע מיני, די למשל דא האסטו, זעהסט? ס'האט אזעלכע קראשד וועלוועטס, דא רעגולער וועלוועט, אלע מיני קאלערס, ס'איז דא זייער זייער אסאך אפשענס, מ'קען טשוזן אלץ, און. אה, דאס האט דאס.

מיט עני קאלער לעדער, עני טייפ אוו לעדער קען מען מאכן, מ'קען עס מאכן אין פור, נישט נאר דאס מ'קען אפילו דעזיינען די דעקל פון דעם, סאו לאמיר זאגן דו ווילסט ארום טשעינדזשן און דו ווילסט נישט דווקא די דעזיין דעקל, דו ווילסט עפעס אנדערש, דעמאלטס קענסטו מאכן א צווייטע דעזיין, און מ'קען עס קאסטומייזן. לאמיך עס זעהן.
סאו,
דאס איז א, יא, דאס הייסט א ווינדאו דעזיין. ס'וואלט זיך פיין געדאווענט אין אזאנס. איך וואלט איך וואלט צוגעלייגט אביסל זאכן, נישט דא וואס צו רעדן, דו קענסט עס טון, יא? הונדערט פראצענט. הונדערט פראצענט. מען קען מאכן א גאנצע אנדערע דיזיין אויכעט. סאו לאמיר זאגן דו ווילסט נישט האבן די קאווער, ווילסט האבן א אנדערע קאווער, קען מען דאס מאכן. Wow. דו קענסט דיך ביים אימעדזשינעישן, לאמיר זאגן נעכטן נאכט בין איך איינגעשלאפן פון שפעט, נישט געקענט שלאפן, און איך האב געטראכט פון א דיזיין, קום איך אריין צו דיר און דו קענסט מיר עס מאכן? און מען קען עס מאכן.
און אז דיזיינער קען זיך דיזיינען עניטינג פאר די קאלער וואס דו ווילסט האבן. Wow! מורא'דיג.
אקעי, סאו דא זעה איך האסטו א שטענדער. פארשטייט זיך יעדער נעמט א ח חתן א תלמיד חכם און וויל קויפן א שטענדער. קען מען טשוזן די שטענדערס, ס'דא אלע מיני לעדערס, אלע מיני דיזיינס. און די זעלבע זאך אויך, מ'קען עניטינג קאסטומייזן, עניטינג איז קאסטומייזעבל. Wow!
Wow! דאס איז דאס

איך האב ליב די, פארנט גיימער צו דעם אנטשולדיגט צו די מענטעלעך, איך קום צו דיר, איך האב ליב די קרוין, איך וויל דא אויבן זאלסטו צולייגן עפעס. קען מען אויכעט. יעדע זאך איז, יעדע זאך איז קאסטומייזעבל, יעדע זאך קען מען טשעינדזשן, יעדע זאך קען מען ארומדרייען, עניטינג, עני דיטעיל קען מען מאכן. סאו די זעלבע זאך וואס האסט מיר מסביר געווען ביי די טלייסים? די זעלבע זאך אזויווי דארט, ביי די טלייסים, די זעלבע זאך מיט דעם.
Wow דעס איז שיין, סאראצקי שטיינער.

אנבעליוועבל, ס'איז טאקע שיין. סאו יעצט האמער נאך א זאך. און דאס האסטו אלעס עקסקלוסיוו דיזיינט און געמאכט דא אינזייד. אונז האבן עס אליינס דיזיינט, נאך נישט נאר דאס, דאס איז טאקע פאר א קאסטומער. און אונז האמער אפילו דא געמעטשט, ער געבעטן מ'זאל מעטשן א קרוין צו די צו די מענטעלע, אונז האבן עס טאקע געטון פאר אים, יענע קרוין דארט, יענץ איז די מעטשינג קרוין צו די ספר תורה, צו די מענטעלע. וועכע?
די די די. די דארט יא.
די?
די דא יא. וואו.

בעק אראפ אינגאנצן ווייז פארן ציבור וויאזוי די סטאר זעט אויס, אנבעליוועבל! און קוק אהער, די אפשענס פון די תפילין, אונז האמיר נאר געוויזן צוויי תפילין, קוק וויפיל אפשענס ס'איז דא דא! כאפ א בליק וואס דא גייט פאר, קוק וואס דא גייט פאר! דו קומסט אין בית מדרש, דו ווילסט גיין ווי א מלך, דו ווילסט זיך פילן ווי א מלך ווען דו גייסט אין בית מדרש, דא באטאגען קענסטו אלע אימעדזשינעישאנס וואס דו האסט אין קאפ, אלע! קענסטו דא באקומען תפילין בייטל, צו זאל עס זיין טלית בייטל, מענטעלע, גייסט מאכן הכנסת ספר תורה, וואס דו האסט נאר אין קאפ, לאמיר זאגן מאכט הכנסת ספר תורה פאר דיין טאטע לעילוי נשמת, קענסט אפילו מאכן א פיקטשער פון דיין טאטע דרויסן, בקיצור ס'איז מורא'דיג, קוק די אויסוואל דא, הערליך, איין שענער פון צווייטן, און אלעס קאסטום רבותי, וואס איז די נאמבער? עיט פאר פייוו. עיט פאר פייוו, נו. טו פאר טו. טו פאר טו. וואן פייוו וואן פייוו. וואן פייוו וואן פייוו. ס'לוינט זיך אריינצורופן. וואס די אדרעס? די אדרעס איז וואן פארטי פאר רוט פיפטי ניין, מאנסי ניו יארק. וואן פארטי פאר רוט פיפטי ניין, מאנסי ניו יארק. עקסקלוסיוו, חתנים וואס מאכן הכנסת ספר תורה, אדער בכלל וואס קויפן עפעס דזשודעיקא זאכן, קאפלעך, בקיצור ס'איז דא אלעס דא. קאסטום חלה בארדס, קאסטום מזוזות. דאס איז אויכעט קאסטום אלעס? עס איז אלעס קאסטום. Wow טאקע גוט טאקע שיין. יוננ, די אייבערשטער העלפן אונז צו האבן הצלחה, און ברוך השם כ'האב געזען בשעת איך בין דא געווען זענען אפאר חברה אריינגעקומען, דו האסט מיר געזאגט גוט ביי, איך דארף קענען פון זיי,